thobela thobela thobela thobela ke mokobane wa bolelago di ke mokobane pp ka nomoro ya bo- ya boithuti le go two triple one zero nine four one six lebaka ke thupa thupa thupa ke tlo dira presentation e le goreng ke tlo e dira ka sepedi leleme la gage e le gore tlhogo ya ona e ka tsela e latelago A na thupa ge e ka bušwa dikolong baithuti goba bana ba ba tletše gomme mebileng ba ka tla ba fokotšega na ka nako ya sekolo? Yare morutiši a botše morutišigadi Nyembe a botšiša a re, O dumelelana le yona, fahlela ka mabaka. Ge o ganana, o ganetšana le yona, fahlela ka mabaka. Mme nna ke re, aowa, ke a gana, ke a gana, ke a gana. Ke re, aowa, ke ganetšana le yona tlhogo ye. Ke ganetšana le yona ke na le mabaka ao a thekgilego lebaka la ka. Mabaka a ka tla be a le mo godimo ga mabokgoni a polelo a le a mane A le re na le go theeletša, go bolela, go ngwala le go kwa? Taba e ithekgile gare go mabaka a mabokgoni a mane a go ithuta polelo. A re tsene go mabaka a gore nkane ke ganetšana le gore thupa e bušetšwe sekolong goba e bušwe dikolong. Ka lebaka la gore ngwana ge a ithuta ko dikolong ga a ithuti ka thupa. Eupsa o ithuta fela ka go ngwala le go theeletša. Lebaka kudu-kudu la gore ke gatelele gore um thupa dikolong ga e bohlokwa goba ga e nyakege ke gore bana ba kgona go rutwa go kwa, morutiši o kgona go dula fase le bana a ba rute go kwa. Bana a ba rute go theeletša, Bana ba rutwe go ngwala. Bana ba rutwe go phethagatša ka mokgo Yena a nyakang ba phethagatša ka gona gore ba tle ba be le bokamoso bo bobotse, ba gole botse. Ngwana ha theeletše ntle le go bethiwa ne? Ngwana ha ngwale ntle le go bethiwa ne? Ngwana ha gapeletšiwe gore a theeletše. Ngwana o rutwa ke morutiši gore ga theeletše ntle le thupa goba ntle le go bethiwa. Go bethiwa. aowa dumelelo ka ge ke ka mo ke gatellang taba gore aowa thupa ga e nyakege bjale nna ka nagana gore bana goba barutwana ba ba tletšeng kwa mebeleng kwa ka lebaka la ka ge ba ba tlogile goba ba tlogetše dikolo ba ka ba ba tlhokile tlhahlo E se ba nako tse ba le dikolong, mathomong ba sa le dikolong, ba hlokile tlhahlo le keletšo ya go ba botša ka bohlokwa ba thuto maphelong a bona. Le gona kudukudu re ka se name ra ba bala molato bana ba ba leng mebileng. Ke kgopolo ya ka. Ke na le mabaka goba ke na le lebaka la gore nkane ke re re ka nama ra se bale molato, ra se ba bale molato ka kudu ka kudu. Mabaka a ka a ithekgile go di-theorist goba eh, ke di-theorist baba ditsebi ditsebi ba ba dileng dinyakišišo e le gore rile ke rile ke dira dinyakišišo ka humana e ngwadile ke eh Davison 1993 le Dumashabe et al. 1997, bao ba bolelago mabaka goba e le ditsebi tša ke ditsebi tša tša tšeo di nyakišitšego ka go tlogelwa go tlogela ga bana sekolo, ka Sejatlhapi re reng ke school drop-outs. Bona ba ngwadile mabaka a mmalwanyana a go dira gore nkane bana ba tletše mebileng. Le lengwe la mabaka go thoma la mathomo ke bohlokwa go ba le bohloki ka lapeng, e le gore e wela ka fase ga economic tshwarelo ye welago ka fase ga economic courses economic courses ka sejatlhapi ba e bitša bjalo bo bo bo bo davison le bo tumashale e ba ba nyakišišitše taba ye ba re ke bohloki nna ka e nyalantšhana le seemo se re leng gare go sona o humana ngwana a le sekolong Ba sekolo ba etšwa maeto a sekolo, bana ba ntšha ditšhelete. Bana ba ntšha tšhelete tšela tša go apara dikobo tša go sutša tša tša go kgabiša mmele ka tšatši la Labohlano ko sekolong, ba ntšha ditšhelete ko sekolong. Ke a mangwe a mabaka, e motswadi ke sena ke na le bohloki ke sena ke sa šome, ke isitše ngwana sekolong a se na le ka tšhelete ya go patela. Ngwana o feleletša a tlogela sekolo a nagana gore ka gae re a palelwa a tsamaya a eya mebileng a o nyakana le mešomo e le a tlogetše sekolo o ba a tlogela sekolo le lengwe la lebaka eh, le le gore ba le humane di-theorist tše bobo ditsebi tše tša rena tše tše re di boletšeng ka godimo ke setšo le tumelo ka sejatlhapi ba re ke values and beliefs yona ka re ke nyalantšhana le seemo sa rena ka mokgwa re leng ka gona setšo ee le tumelo ee ke tsona le tsona di dira ke mabaka a go dira gore ngwana a tlogele sekolo lebaka e le la gore Mo motseng a re re tumelo ya bona e re ngwana kudu-kudu wa mosetsana a fihla mengwaga ye e itšeng swanetše a tlogele sekolo a hlokomele tša lelapa a nyalwe ka mantswe a mangwe. bjale yeo le yona ke lebaka la go dira gore ngwana a tlogele sekolo ka lebaka la gore molao wa mo nageng ana moga ga bo mo a dulang a gotseng gona ba re aowa mengwaga e itseng ngwanaka o nyalwa o tlhokomela tša lelapa bjale le lengwe lebaka la boraro le re le humaneng ke go kobiwa ga bana ka phapošing yona e, e wela ka fase ka, ka sejatlhapi ba re ke throw out eya e re nyalantšhana le le seemo se re leng gare go sona ba re ihumana re le gare go sona ge bana ba tlogela sekolo ke lebaka lela la gore morutiši ko sekolong Ngwana ge a dira tše di tšwileng tseleng, mohlala, morutiši wa mo koba ka phapošing. Ge ngwana e se a ngwale mošomo wa gae, morutiši wa mo koba ka phapošing. Bjale yeo le yona e dira, e dira lebaka la gore ngwana a feleletše a sepela, a tsamaya, a tlogela sekolo, a eya mebileng. Gobane ka gae ngwana a ka se dule ba tseba ngwana a ile sekolong ko sekolong ngwana modišo wa mokoba ka phapošing ngwana o feleletša ile ko mebileng ko seterateng a tlogela sekolo ke mabaka a re a humaneng a bue a ngwadilweng bonnyane ba gona bjale ge a re tseneng mo mo mo mo mo mo molaong wa lefapha la thuto gore ona o reng ka thupa dikolong o ngwadi ona molao o ngwadilwego go ka o molao wa karolo ya lesome ka sejatlhapi ba re ke section 10 eh of school act ke ka sejatlhapi e ba o tlhalosa molao ona o ngwadilwe gore Morutwana, Ga go morutwana yo a swanetšego go bethiwa goba go bethwa ke morutiši ko sekolong. Ge morutiši a ka humanwa a betha ngwana ka thupa goba ga betha ngwana dikolong, o tla bonwa molato ke ba lefapha la thuto goba ke ba lefapha la kgoro. Ke molao wa wa, wa, wa lefapha la thuto ge o bolela ka thupa bjale ge a re tseneng mo go mo go ye ka sejatlhapi ba e bitšago gore ke discipline ee ke le morutiši ke na le maloka a go tlhokomela phapoši goba kamora ya ka ya bo ya borutelo e lego phapoši ya ka ee ke na le maikarabelo a go e tlhokomela. Bjale swantšho ke dire bjang gore ke e tlhokomele ka gore thupaše a ya dumelelwa gore ngwana a ntheeletše swantšho ke dire bjang go bonolo go bonolo kudu re re re re tlo tsena go lebaka la discipline go kgala go kgala bana ba gago gare go phapoši go ba kgala ka lerato ka tlhompho ka boikokobetšo. e tlo ruta gore bana ba ge o ba gala ka tlhompho ka lerato e tlo dira kwano gare go phapoši ya ba dira khutšo gare go phapoši ya e tlhola khutšo gare go phapoši wa ba le lerato wa ba le tlhomphano ge re kgalana le bana ba tlo tšea mohlala o mo botse go nna ke le morutiši wa bona bjale ke ya go ya mafelelo ee ke sa gatelela ke ke ke le mo mafelong a polelo yaka a presentation yaka gore ee ke sa gana thupa ga e nyakege dikolong thupa ga e nyakege dikolong morutwana morutiši ge ngwa eo morutwana a dira tša go tšwa tseleng ke le morutiši swanetše ke dule fase le morutwana ke mmontšhe mabaka le botlhokwa ba go reng sekolo botlhokwa ba sekolo bophelong ba gae botlhokwa ba go latela molao le melao ya sekolo gore o kgone go tswelela pele mo bophelong e re morago ga go dula fase le ngwana ke mmontšha mabaka o ka direga gore a tswele pele a dira tša go tšwa tseleng goba tše di sa dumelelwago ke mo re memang tlhogo ya sekolo tlhogo ya sekolo e tla o re thuše ka ngwana wa rena šo e tlhogo ya sekolo le rena re dutše fase ke le morutiši re bontšhana a sa a tswela pele a sa kwe ngwana o ke mo re memang batswadi ba gage re bontšhana le bona gore re ka thuša bjang ngwana wa rena letšobana le la rena Lekaule la rena le, bokamoso ba rena bo re bo tšwele pele bophelong ka thuto kudukudu. Re ka dira bjang? Aowa, ke fetša ke rialo, kgomo ya nyeboloko ka moka. Ke fetša ke rialo. Ntlhosa moselaya seripa. Ke a leboga.